Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi jippreżenta Il-Vjaġġ ta' Ħajtu.
Kitba u produzzjoni ta' Doris Zammit.
Il-kompatriot tagħna Ġużè Muscata Zoppardi twieled fi triq San Bart il-Mewħa l-Qormi fl-ewwel ta' Settembru 1853. Meta żżewweġ għamel żmien joqgħod ukoll f'numru 41 fi Triq il-Kbira, illum id-Domus Curialis. Huwa studja fis-Seminarju tal-Imdina u fl-Università ta' Malta, fejn ħa id-diploma ta' prokuratur legali fl-1875. Aktar tard laħaq President tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali Muscat Azzopardi studja sew il-Latin u anke l-lingwa Taljana, tant li aktar tard fil-ħajja tiegħu kien eżaminatur ta' dan l-ilsien fl-Università. Fil-31 ta' Jannar tal-1887, huwa żżewweġ lil Antonia xebba kunjomha Fenech minn Bormla. Minn dan iż-żwieġ kellhom seba' wlied. Leo, Ugo, Oscar, Ivo, Lea, Gino u Pio. Probabbilment għaliex kienu influwenzati minn missierhom, Ivo u Gino ħarġu kittieba wkoll. Ivo baqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar propagandisti tal-Malti fl-Eġittu u f'Malta partikolarment bir-rumanz ta' detective Bendu Muscat.
Min-naħa l-oħra, Gino jibqa' magħruf għall-ġurnaliżmu u għal bosta drammi u rumanzi, fosthom Anġli tan-Niket. Sussegwentement, Gino kien strumentali biex twaqqaf ukoll il-premju letterarju Midalja tad-Deheb, Ġużè Muscat Azzopardi. Illum l-Akkademja tal-Malti ta' kull sena, propju nhar Jum l-Akkademja tal-Malti fl-14 ta' Novembru, tagħti Midalja tad-Deheb ġieħ l-Akkademja tal-Malti.
Ix-xogħol letterarju ta' Ġużè Muscat Azzopardi jinkludi varjetà ta' kitbiet fosthom sunetti, rumanzi, poeżiji, rexxti, bijografiji u traduzzjonijiet. Fl-1870, meta kien għadu lanqas għalaq sbatax-il sena, Ġużè Muscat Azzopardi kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bit-Taljan, sunett stampat b'dedika lir-Reverendu Dun Manwel Paċ. Dan kien l-ewwel minn bosta sunetti oħra. L-ewwel kitba tal-proża tiegħu kienet Il-Ħajja ta' San Ġorġ li kitibha fl-1874 u li kienet maqluba mit-Taljan.
Mal-impenji tal-kitba li kellu, ta ruħu wkoll għall-poljetika lokali. meta fit-8 ta' Settembru 1919 sar kunsillier tal-poplu għar-raba' distrett. Ġużè Muscat Azzopardi inħatar membru mhux uffiċjali tal-Kunsill Eżekuttiv. Ta' min isemmi li fil-kamp tal-ġurnaliżmu fl-1878 kien strumentali biex beda joħroġ l-ewwel ġurnal bil-Malti li kien iġib l-isem ta' In-Naħla Maltija. B'dan il-pass importanti fil-ġurnaliżmu, witta t-triq għal ġurnali u rivisti oħra fosthom Is-Salib, Il-Ħabib u Il-Malti li ħareġ fl-1925. Matul iż-żmien huwa anke ikkontribwixxa f'pubblikazzjonijiet oħra bħal Id-Dawl u Il-Ħabbar Malti. Fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħu, Insibu wkoll li Ġużè Muscat Azzopardi kiteb il-librett tal-opra Simonetta b'mużika tas-surmast Emanuel Bartoli. Ta' min iżid jgħid li l-Imħallef Mikelanġ Refalo kiteb il-lirika tal-opra Frażir b'mużika tas-surmast Paulino Vassallo, imsejsa fuq ir-rumanz Susanna li huwa wkoll ta' Ġużè Muscat Azzopardi.
Ġużè Muscat Azzopardi kien involut b'mod attiv fil-ħajja soċjo-kulturali, tant li fl-1875, fl-età żagħżugħa ta' 22 sena, insibuh imniżżel bħala segretarju tas-Soċjetà Filarmonika Pinto ta' Ħal Qormi. Ħames snin wara, fl-1880, huwa kiteb il-versi tal-ewwel innu f'ġieħ San Ġorġ. Huwa kien ukoll president tal-istess soċjetà mill-1906 sal-1917.
Il-poeżija tiegħu kienet għanja, sew fil-vers u kemm fl-għajdut kif ukoll fil-ħsibijiet. Fl-1876 kien kiteb u ġabar fi ktieb wieħed il-poeżiji bit-Taljan bl-isem ta' Versi. Magħhom insibu wkoll erba' poeżiji bil-Malti f'taqsima għaliha, Poesie in Vernacolo. Filwaqt li kien għani fil-poeżija, xejn anqas kien fil-proża. Dan jixhduh ir-rumanzi li kiteb, rumanzi storiċi patrijotti li huma ewlenija fl-ilsien Malti fosthom Toni Bajada, Vico Mason, Susanna, Ċejlu Tonna, Nazju Ellul u Ċensu Barbara, li tlieta minnhom ġew maqluba bit-Taljan. Dawn, ma' oħrajn oriġinali, huma vera ġawhra tal-kitba Maltija.
Ir-rumanzi ta' Ġużè Muscat Azzopardi kienu ta' xejra popolari bl-għan li jinteressaw lill-Maltin u jkattru fihom l-imħabba lejn art twelidhom. Minbarra l-kitbiet tiegħu, Muscat Azzopardi jibqa' msemmi wkoll bħala katalist importanti fil-Malti. Kien hu li ħajjar lill-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila u tant oħrajn biex jibdew jiktbu bil-Malti. Traduzzjonijiet ta' Muscat Azzopardi jinkludu fost l-oħrajn Pawlu Xara, La Rusa tal-Mosta, u l-Ħalliel it-Tajjeb. Fost il-kitbiet tiegħu insibu wkoll dawk reliġjużi, fosthom il-quddiesa li għalija l-qaddis Papa Piju 10 kitiblu itra bidejh stess. Il-għasar tal-Madonna, il-Missal, l-erba' Vanġeli u l-ktieb tal-Appostli ta' San Luqa, dawk kollha kienu maqluba mill-Latin. Għal kitbiet u attivitajiet reliġjużi tiegħu, Ġużè Muscat Azzopardi ġie onorat darbtejn mill-Papa Piju Għaxra, l-ewwel bil-midalja Pro Ecclesia e Pontefice, imbagħad bil-midalja Bene Merenti.
Fl-14 ta' Novembru 1920, 103 snin ilu, grupp żgħir ta' nies waqfu l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Ġużè Muscat Azzopardi kien wieħed mill-ewlenin li waqfu din l-għaqda u kien l-ewwel President tagħha. Hu żamm din il-kariga sa mewtu. Hu nissel fiha ħeġġa u ħrara filwaqt li nefaħ fiha n-nifs tal-ħajja. Din l-għaqda mid-den ta' Muscat Azzopardi u msoqqija mill-ħrara ta' qalbu rabbiet l-għeruq Kibret u mxiet 'il quddiem. Akkwistat setgħa u ġieħ b'risq l-ilsien Malti u l-letteratura Maltija. L-Għaqda Kittieba tal-Malti, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti, għadha tiffunzjona bl-istess għan u ħeġġa li kien waqqafha Ġużè Muscat Azzopardi Dak li tippromwovi u tkabbar l-ilsien Malti u aktar. Kien ukoll l-ewwel editur ta' rivista perjodika tal-għaqda Il-Malti, li għadha toħroġ sal-lum mill-Akkademja tal-Malti.
Ġużè Muscat Azzopardi miet il-Belt Valletta fl-4 ta' Wissu 1927 fid-dar fejn kien joqgħod dak iż-żmien, preċiżament fuq is-sur ta' taħt Santu Wistin li jiġi kantuniera ma' Triq Santa Luċija faċċata ta' Taslima. Isem Ġużè Muscat Azzopardi ma jistax jintesa għaliex ix-xogħol tiegħu ma jintemm qatt. Fi kliem Ninu Cremona,
Il-bniedem kbir ħalli opri kbar u ismu jibqa' marbut ma' ħidmietu fil-milja ta' snin. F'din is-sena, għeluq il-170 sena minn twelidu, isem Ġużè Muscat Azzopardi hu miżmum fil-ġieħ u fil-qima tan-nazzjon tagħna. Għax bħall-opri kollha artistiċi, ix-xogħlijiet ta' Ġużè Muscat Azzopardi jiswew aktar ma jgħaddi ż-żmien. Imma barra l-opri tiegħu tibqa' l-figura tiegħu, figura ta' bniedem kbir, sinċier, ħanin, għaref u onest, bniedem benemeritu ta' pajjiżu. F'għeluq il-140 sena mit-twelid ta' Ġużè Muscat Azzopardi, il-Qriema ta' wġieh lil dan il-kompajżan tagħna Qormi billi inawguraw monument tiegħu. Dan il-monument tpoġġa kif kien xieraq f'misraħ il-kittieba. Dan kien il-Kavallier Ġużè Muscat Azzopardi li għalkemm m'għadux magħna, ħallielna wirt biżżejjed warajh biex niftakru fih.
Fi kliem Ninu Cremona. Sakemm f'din l-art tagħna jibqgħu nies galantomi, nies li jħobbu lil pajjiżhom, nies li jarfu s-sabiħ, il-Kavallier Ġużè Muscat Azzopardi jibqa' mbierek, imweġġaħ, u meqjum. Mhux ta' b'xejn li wara li tħabbret il-mewt tiegħu, Ġużè Muscat Azzopardi ġie meqjus bħala missier il-letteratura Maltija u ħafna kienu dawk li faħħruh u faħħru x-xogħol tiegħu anke wara mewtu.